Den Invité vun der rtl Redaktioun. Ass Zäit fir den Invité vun der Redaktioun an dat ass haut beim Marc Hoscheid den President vun den Privatrënn zou Lëtzebuerg. An dat ass de Jeff Konsbrück. Gudde Moien, Här Konsbrück. Gudde Moien.
Jo, d'Baueren si fir dëst Joer scho quasi komplett fäerdeg mam Käschnatt. Dat gouf et bis elo just eng Kéier, an zwar 1976. Dat läit natierlech un deem extrem dréchnen a waarme Wieder vun de leschte Wochen. Als Wënzer sidd der ëmmer e bësse méi spéit u wéi d'Baueren, mee och d'Lies dierft dëst Joer Méi fréi wéi normal ufänken? Wéini mengt der dann, wäert dat de Fall sinn a mat wat rechent der a punkto Quantitéit a Qualitéit? Woh, Quantitéit, wa kee Waasser kënnt, gëtt et vun der Quantitéit e gutt Stéck manner. Qualitéit denken ech, datt déi ganz, ganz gutt gëtt. A wa mer ufänken, déi éischt Wënzer, déi wäerten Enn August ufänken an ech denken, datt mer Enn August, Ugank September richteg ufänke mat der Lies. Ja, Dir sot elo, wa kee Waasser kënnt. Dat heescht, wat wier da elo fir Iech dat ideaalt Wieder bis zum Ufank vun der Lies, wann Dir Iech dat wënsche kéint? Wa mir Iech dat wënsche kéinten, elo déi nächst Wochen all Kéiers eng Kéier en Dag, wou et schéi gemittlech esou Summerreen erofgeet, wou 20 Liter den Dag falen, wann dat elo emol déi nächst zwou Wochen all Kéiers de Fall wär, zwou, dräi Wochen, dat wär optimal. Ok, well dat wäert elo villäicht net jiddereen ënnerschreiwen, wéi kann een et alles hunn, net super Wieder a super Wäin. Ja. Mee wann Der sot, d'Quantitéit wier warscheinlech da elo net sou grouss, dat huet jo dann och Auswierkungen op de Präis, oder net? Dat muss, also dat muss jo all Betrib fir sech rechnen. Ech menge wa mer en Drëttel mann eranhuelen, dann. Feelt engem herno och en Drëttland an der Recolte, also an och am Verkaf. Dofir muss all Betrib kucken, wéi en dat opfänkt, ob en dat elo nëmmen op de Präis mécht oder wéi een dat kënnt. A bei der Lies sinn d'Wënzer op Saisonsaarbechter, déi sougenannt Hierscht-Leit, ugewisen. Déi kommen dacks aus Osteuropa, an der Vergaangenheet virop aus Polen. Mëttlerweil muss et awer scho méi wäit siche goen, oder? Jo, also et ginn, et kommen der ëmmer nach e puer aus Polen, mee et sinn der och vill, déi aus Rumänien kommen. Also do ass et elo duerch. D'Oppenheet, datt och kënnen déi eng oder déi aner Ukrainer, déi de Statut hunn, déi kënnen och mat an d'Lies goen. Also do si mer ëmmer méi wäit siche gaang do. Mierkt Der dat dann och iergendwéi an der Qualitéit, wéi d'Leit schaffen, oder, oder ass dat awer, hält sech dat am Fong d'Wo? Nö, déi schaffen ee wéi deen aneren e bëssen. Et gëtt méi mat der Kommunikatioun, well d'Polen awer besser Däitsch konnten, wou d'Rumänen elo net direkt esou kënnen. Do gëtt et méi, datt et méi engleschsproocheg gëtt wéi däitsch elo. Am Moment ass ee Gesetzesprojet um Wee, deen et méi einfach maache soll, fir Saisonsaarbechter anzestellen. Eng Mesür, déi do virgesinn ass, ass zum Beispill, datt, wann de Kontrakt net méi laang wéi ee Mount dauert, datt do déi ganz Pai de leschten Dag iwwerwise ka ginn a keen Dekont um Enn vum Mount néideg ass. Da misst bei engem Aarbechter, dee Mëtt vum Mount ufänkt, just eng Kéier an net zweemol iwwerwise ginn. Eng aner Mesure betrëfft den Aarbechtsdokter. Wann et sech net ëm ee Poste à risque handelt, soll de Certificat vun engem Dokter aus dem Heemechtsland vum Aarbechter duergoen, datt deen net nach hei extra muss bei en Aarbechtsdokter goen. Och soll et méi einfach méiglech si fir sonndes ze schaffen. Elo ass dat Gesetz nach net gestëmmt, dat heescht déi Vereinfachunge gëllen also net fir dës Lies. Wéi nerveg ass dat, respektiv wéi wichteg wieren déi elo scho gewiescht? Natierlech, alles wat vereinfach ass vun der Bürokratie ass e. eng gutt Vereinfachung fir eis. Dat wär néideg gewiescht, datt dat do wär, mee mir si frou, datt mer iwwerhaapt den Zouschoss do bäi der Regierung fonnt hunn, datt se eis nogelauschtert hunn, fir eis et esou ze vereinfachen. Dofir si mer frou, datt et d'nächst Joer kënnt dann, wann et gestëmmt ass. Mee et wär scho flott gewiescht, wann et dës Joer do gewiescht wär. Dat heescht, déi Mesuren, déi ech elo opgezählt hunn, waren dat schonn Är Haaptpunkten, oder wou hätt Der vläicht nach Punkte gehat, déi. Nee, dat waren, dat waren d'Haaptpunkten. Bon, ee Punkt war och nach gewiescht, fir vläicht aus, well et ëmmer méi schwierig gëtt, fir Leit ze fannen, fir nach eng oppen ze maachen, aus den Drëttlänner da anzustellen, wou een da Leit fënnt, déi géife matgoen. Mee dat vläicht eng aner Kéier. U wat ass dat da gescheitert? A well se gesot hunn, dat hei ass elo emol eng grouss Ouverture an Dir fannt jo elo emol Leit nach. Et ass jo elo nach net onméiglech, Leit ze fannen. De Punkt mam Aarbechtsdokter, ech mengen, dat ass zum Beispill, déi kommen dann natierlech all op ee Coup souzesoen heihinner. An da wieren d'Aarbechtsdokteren och e Stéck wäit, sinn déi e bësse, bëssen iwwerlaf, mengen ech. An dowéinst ass dat doten dann déi Mesure, fir ze soen, okay, da gitt an Ärem Land bei en Dokter an da gëtt deen iech ee Certificat an dann ass et och okay, ne? Jo, an och wann een hei erakënnt, déi sinn e Mount hei. Ech mengen, déi meescht, do kritt een de Rendez-vous réischt no zwee, dräi Méint, wann een d'Demande stellt, jo. Wann een d'Demande stellt an se sinn erëm fort, da bréngt et och näischt, datt ee bei den Aarbechtsdokter geet. Dofir ass dat och schonn, also bei engem Poste de riz, ass et jo ze verstoen, datt ee muss bei den Aarbechtsdokter. Mee dofir hei fir d'Drauwen ze schneiden, datt dat, datt een do net muss bei den Aarbechtsdokter, dat appréciéiere mer ganz grouss.
Jo, wann een um Chambersite kuckt, wéi deen Dossier do vun deem Gesetzesprojet evaluéiert huet, da fält op, datt d'Landwirtschaftskammer hiren Avis zimlech spéit ofginn huet. Dat war eréischt de 16 Juli de Fall. Zum Verglach, den Avis vun der Chambre des Salariés koum den 3 Mäerz. A wann een dann den Avis vun der Landwirtschaftskammer liest, da stellt ee fest, datt déi am Fong weider näischt ze kritiséieren haten. Dat ass dann awer vläicht e bësse suboptimal, datt dat esou laang dauert, oder? Jo, dat hu mer och net verstanen, firwat dat esou laang gedauert huet. Wou mer dat matgedeelt kruten, datt et esou laang gedauert huet, well wann dat elo och am Mäerz era gewiescht wier, da wär vläicht dat Ganzt éischter duerch gewiescht an dann hätte mer et fir d'Lies gehat. Jo, wann ee vun der Lies schwätzt, dann hu vill Leit ee Stéck wäit vläicht dat romantescht Bild vu Leit mat Sécateuren oder Messeren am Kapp, déi d'Drauwen erofschneiden. Mëttlerweil gëtt awer zimmlech vill maschinell gemaach, ne? Et gëtt ëmmer méi maschinell gemaach, och eben well d'Betriber ëmmer méi grouss ginn an da maschinell kënnt een e méi séier virun wéi mat de Leit. Mee et. De Krämer muss zum Beispill komplett mat der Hand gelies ginn an et sinn och vill Betriber, esou wéi ech, ginn alles mat der Hand liesen. Ech loosse guer näischt maschinell liesen, mee du hues awer och aner Betriber, déi méi maschinell liese loossen. Firwat maacht Dir et da just mat der Hand? Well ech do eng selektiv Lies ka maachen. Wann eppes do ass, wat mer net gefält, kann ech menge Leit soen, dat do liese mer net an dat fleet ewech. E kucke mer eng Kéier op déi generell Situatioun vum Secteur vun de Wënzer. Ähnlech wéi bei de Bauere geet och d'Zuel vun de Wënzer peu à peu zréck. Wéi vill Leit, Betriber maachen zu Lëtzebuerg nach Wäin a wéi deelen déi sech op? Wéi vill Memberen hutt Dir och als Privatwënzer a wéi deelen sech déi aner op? Also mir hunn als Privatwënzer hu mir iwwer 60 Memberen, do sinn awer och Drauweverkeefer derbäi. A mir hunn eng 45 bis 50 Memberen, déi nach Wäin selwer ausbauen an jo do mierkt een och elo datt elo een oder den anere Betrib zougemaach huet wou keen Nofolger do ass. Ech mengen datt d'Vamoselle läit ëm déi 45 Prozent vun de bewirtschafte Flächen, mir als privat Lënzer leien ëm déi 40 Prozent an de Rescht dat huet dann den Handel, den Handel ass Bernamassa, Gales an Dësom. Do muss een da kucken, Huelen déi méi Flächen op, wa lo Fläche brach leien, déi Wënzer, déi do sinn, oder wéi mer dat opdeelen herno? Well et ass jo och net esou evident, Wann d'Zuel vu Betriber erofgeet, da sinn déi, déi nach iwwreg bleiwen, gi jo méi grouss. Mee et muss een déi Fläche jo dann och mol ënnerhal kréien. Genau, an da brauch een erëm méi Leit, déi schaffen, oder et muss een erëm méi maschinell maachen. Dat heescht, dat An d'Betriber gi jo scho vill méi grouss. Also wann ech kucken, déi Zäit, wou mäi Papp war, do waren privat Wënzer zwësche fënnef an aacht Hektar Familljebetriber. Haut bass de bäi locker zéng bis zwielef Hektar an deelweis vill méi grouss. Ech kenne vill Betriber, déi mëttlerweil iwwer 15 Hektar sinn bei de Privatwënzer. Den Alkoholkonsum, dee geet zréck, och well d'Leit sech ëmmer méi de gesondheetleche Risike vun ze vill Alkohol bewosst sinn. Spréch wéi am Däitschen, Die Leber wächst mit ihren Aufgaben oder Wo früher meine Leber weist, heute eine Minibar, déi wierken e bëssen aus der Zäit gefall. Kënnt Dir deen Trend novollzéien oder ass dat een iwwerdriwwene Gesondheetswahn? Pff,
en iwwerdriwwene Gesondheetswahn. Gif ech net soen, mee d'Leit passen haut méi op, ech mengen sinn méi opgeklärt an et geet jo och net, mir wëllen jo och net dat d'Leit, mir wëllen dat d'Leit de Wäin genéissen, d'Leit solle mat moder, also Wine in Moderation ass esou eng Organisatioun an an Europa, d'Leit solle moderat genéissen, also solle mat Genoss hire Wäin drénken an mir mierken halt, dat d'Leit méi qualitativ besser drénken an dofir awer mol villäicht bësse manner. dat mierke mir ganz gutt. Mhm.
Jo, wann d'Leit manner Alkohol wëllen drénken, heescht dat jo och net net gedrongen, datt se manner Wäin wëllen drénken, well se kënnen de Goût jo awer trotzdeem gär hunn. Et fënnt een zwar alkoholfräi Wäin, mee dat ass awer nach een zimleche Nischeproduit. Dir hutt am Virgespréich gesot, et ass méi schwéier gudden alkoholfräie Wäin ze maachen, wéi zum Beispill dee gudden alkoholfräie Béier. Firwat? Well éischt emol ass de Béier eis 20, 25 Joer viraus. Wéini ass den éischten alkoholfräie Béier op de Marché komm? Dat ass scho méi laang. Den alkoholfräie Wäin, deen ass jo elo eréischt lues a lues, datt dee kënnt, richteg, datt dat opkënnt. An ech bekenne mer eis guer net dermat aus nach selwer als Wënzer. Dat heescht, do läit en kommenden Heck. Elo ginn et nei Verfahre fir et ze maachen. Also et ass elo mat Aromarückgewinnung, well dat heescht, wann een destilléiert, da verléiert ee och Aroma eraus. An et gi elo Verfahre wou een dat zréckgewanne kann. An et ass wéi wann een engem Kach seet, Kach ouni Salz. Et ass halt e Geschmacksträger, Alkohol ass e Geschmacksträger an dofir ass et méi schwéier fir dat erëm opzefänken herno. An oft gëtt dat mat Zocker opgefaang, wat awer a mengen Aen och net ëmmer dat Gesondst ass. Jo, da gëtt et och nach en Ënnerscheed tëscht alkoholfräi, do läit den Alkoholgehalt bei manner wéi 0,5 Prozent, an da komplett ouni Alkohol, also null null. Bei null null Wäin, do sidd Der och mengen ech zimlech skeptesch, ne? Firwat? Bah, fir mech Also ech kenne keen Destillat Verfahren wou s de wierklech op Null Null eraus kënns mam Alkohol an Null Null gëtt oft, wann een dat liest, dann ass dat oft Drauwejus am an vun engem grousse Produzent deen einfach Drauwejus mécht oder och e grousst Beispill ass de French Bloom, do ass net alkoholfräie Wäin dran, dat heescht do ass wierklech dann vill Waasser, Drauwejus an esou Saache verschnëtt mat dran an ech giff dat net elo alkoholfräie Wäin nennen. Dir hat et virdrun ugeschwat, d'Leit leeën och méi Wäert op Qualitéit, also da vläicht och léiwer e Glas manner, mee dofir bessere Wäin. Dat bedeit dann Ëmstellunge fir deen ee Wënzer vläicht méi, fir deen anere manner. De Rivaner dierft Der vläicht zum Beispill ëmmer méi schwéier kréien. Kann et awer net och eng Chance fir de Secteur sinn? Et kann eng Chance fir de Secteur sinn. Ech mengen, mir brauchen eis mat de Wäiner, mat de Lëtzebuerger wäisse Wäiner a mat de Lëtzebuerger Crémant brauche mir eis um Weltmarché net ze verstoppen. Mir sinn do an enger Qualitéit, déi uewe matspillt. Wa mer elo an d'Ausland ginn an alles an mir presentéieren eise Crémant do, da soen d'Leit ëmmer, Oh, Schampesqualitéit zu engem vill méi bëllege Präis. Also do brauche mer eis net ze verstoppen. Ech mengen, an do sollte mer drop kucken, datt mer de Secteur wierklech ganz an d'Weltspëtzt mathiewen an dann do mat hiert matspillen. Dozou passt dann och, datt Der bei den Degustatiounen, och beim Verkaf, bësse méi op den Eventcharakter setze wëllt. Dofir soll d'gesetzlech och méi einfach ginn, datt Wënzer Gîten opriichten. Esou ganz zefridde sidd Der awer bis elo nach net, oder? Jo, do sinn nach um gesetzleche Wee nach Saachen ze maachen. Bon, déi éischt Versich si jo elo mol eraus, datt een et maache kann. Mee ech mengen, och wann ee Gîte mécht, am Moment sinn ee bis zwee Gîten erlaabt, mengen ech, pro Betrib. An e Betrib, deen sech dorop wëll ausleeën, Mat ee bis zwee Zëmmere kënnt een net wäit, da misst ee schonn also fënnef, fënnef, sechs Zëmmere kënne maachen, datt een dat och anstänneg bedreiwe kann. An jo, an dann och wa mer Eventer maachen, ech menge mir sollten net fueren an den Taxi ass deier hei zu Lëtzebuerg, de Busverkéier an eiser Regioun ass net dee beschten, dofir misst ee vläicht de Leit méi Plaze gi fir ze schlofen, war eis an den am Eck. Dat seet de Jeff Konsbrück, de President vun de Lëtzebuerger Privatfënster. Merci, datt Der de Moie bei eis waart. Merci, datt ech hunn dierfe kommen. Ganz gären, an dee ganzen Interview, deen ass bei eis och op eisen Online-Plattformen ze fannen.